Country people, this na Synop Media Sports segment. If na your first time you you dey view our channel, abeg make you subscribe if you never do so. Also put on your notification button so you go dey receive alert each time we drop our updates. No forget to like, share and comment on all our videos. We go kick off today's show with better brekete ogbonge news from the transfer markets. Make we let una know say the transfer market go dey opened

Dem don agree on a deal with Borussia Dortmund to sign Jamie Gittens. Una go remember say we tell una say Chelsea bin drop 42 million pounds for Gittens, but Dortmund tell dem say the money no reach, make dem go top am, make dem go add join. As Chelsea add join, according to Sky Sport News, say Chelsea don go reason the matter As dem reason am finish, dem increase di money from forty-two million pounds to fifty-five point five million pounds for Jamie Gittens. Dortmund say yes, na now una come. Na now una come, una do well, we receive di good news. And so, Chelsea and Dortmund don come to an agreement for the signing of Jamie Gittens. Now this thing na im dey make me dey like Chelsea. They no get time for cho cho cho. They no dey waste time dey talk talk, dey price price. Unlike some other teams wey go price go here, price go there. At the end of the day, dem no go buy anybody. Kudos to Chelsea FC for that one. All right, Everton striker where we dey call DCL, Dominic Calvert-Lewin, don't finally come out from the club as a free agent. DCL Dominic Calvert-Lewin spent nine good years for Goodison Park, wey be Everton Stadium before. but now im don comot as a free agent sake of say im contract wit everton expire and everton no ready to give am a new contract. Well, dis year dey free, maybe Arsenal wey dey like cheap cheap cheap things dem go fit chook head buy Dominic Calvert-Lewin. Alright! Arsenal don finally come to a personal agreement with Christian Muslera. According to renowned Italian journalist Fabrizio Romano, Arsenal dey likely to spend 70 million pounds on top the Valencia defender.

Yes, Boye gets one year left on im contract with Crystal Palace and the Baba don say im no dey interested to renew any contract with Palace sake of say body dey sweet am to join Liverpool. According to Sky Sports, Crystal Palace dey ask for around forty million pounds For di defender, we go let una know how all dis mata dey play for inside di transfer market. Okay, make we go into di FIFA Club World Cup matches of round of 16, di results from di two games wey bin play last night.

Oh, no be small kung fu all those players dey display for inside field. Una go dey surprised because yesterday I bin tell una say that game go tough, the match go tough sake of say the two sides know each other, dem dey come from the same country, dem dey play each other wella. So nobody go gree for anybody for that match. In fact, referee sell market well well for inside that match as he dash twelve yellow cards to both sides. One collect six, the other one collect six. Make am twelve for that match. No be small game happen that yesterday. Although the match really tough and goals no come out for inside the first half as the first half end 0-0. The match even come enter extra time And na inside that extra time na im we take see Palmeiras score the only goal of the match as their midfielder Reus give better pass to Paulinho wey cut am with him right leg, wipe better shot inside net to give Palmeiras the lead. The drama no end for there as Palmeiras players wey im name na Gomes receive red card sake of say him and one defender from Botafogo dem dey drag each other shirt Omo no be small that match bloody yesterday no be so I dey tell una e nearly result to physical fight and the referee gas give Gomez red card sake of say im bin dey drag the shirt of Botafogo defender. The match bin end Palmeiras 1 Botafogo 0 dis one come mean say Palmeiras don qualify for the next round

In fact, dis match start for Saturday night come enter early momo for Sunday morning, no be small thing o. Una don see that kind thing? The match bin play, play, enter extra time. Although that match bin different from the first game sake of say goals bin dey, goals bin dey that match but until the second half na im the goals start to dey come. Inside the second half, the 64th minute, Chelsea captain Reece James scored the first goal for Chelsea from free kick where he play from 25 yards away. Omo, when he scored that free kick, myself, I joined shouts because I don't believe say that ball go enter net. For inside the 72nd minute, newly signed Chelsea striker Leon Delap bin score after he receive better pass, dribble the goalkeeper of Benfica to score the second goal for Chelsea. Unfortunately for Chelsea, the referee cancelled that goal because say Leon Delap bin dey offside. Alright, inside 90 minutes plus, no be small drama as Chelsea bin dey think say dem don win di game, but Benfica get surprise for dem as Benfica play better free kick enter Chelsea box. Chelsea player wey im name na Malo Gusto come use hand take catch ball inside box 18 o. benfica players begin para for referee say na penalty oga na penalty referee dey tell dem make dem play on thank god for var var come to the rescue of benfica dem tell the referee say oga come check this thing for monitor first and so the referee go check am for screen to confirm and he see say true true gusto bin catch the ball with him hand and so the referee give benfica the penalty benfica player wey im name na angel di maria step up to take di penalty for benfica and trust dat argentine im no dey miss penalty as im score di equalizing goal for benfica inside 90 minutes plus because of dat goal dat match go enter extra time and inside di extra time chelsea begin dey put fire for benfica yansh as inside di 92nd minute Referee come give Benfica player wey im name na Pristiani red card after Pristiani commit bad foul against Levi Colwill of Chelsea. That one come reduce Benfica to 10 men and Chelsea mm, see the opportunity, begin dey press Benfica and inside the 106 minutes, Chelsea score again as Christopher Nkuku tear better shot inside net to give Chelsea the second goal of the match. For inside the 113th minute, Chelsea scored their third goal as Caicedo square better pass for Pedro Neto to net the ball inside net, to give Chelsea the third goal. In order to take inside 117th minute, Cole Palmer, where they celebrate like this, as if say Cole the cash out. Cole Palmer, throw a better pass, give Chelsea player away name now Drewsbury Hall, and Drewsbury Hall scored the fourth goal for Chelsea. That match end Chelsea 4, Benfica 1. This one come mean say Chelsea don qualify for the next round of the FIFA Club World Cup 2025 and Benfica dey ready their bags to Tuama go house. Alright, Matches still dey today for inside the round of 16. Yes, matches day. Today we go see Lionel Messi, Inter Miami, take on Paris Saint Germain. How that match go play? Well, for us here for Synod Media Sport, na analysis we dey always do. And for me, I believe that game go tough. Yes, goals go day. Now what I go tell you now, goals go day. PSG go score, Inter Miami likely to score too. So goals go dey that match. No be no, no be match wey go end for 0-0. I dey tell una goals go dey for that match. As I take tell una say Chelsea go definitely win Benfica and na so it take happen. The second game wey go play tonight na between Flamingo and Bayern Munich. Ha! Another cracker. That one eh, for me, I believe say Bayern Munich with all the experience wey dem get, dem suppose win Flamingo. But na still opinion. The fact still remain these guys dem never meet before. Dem never meet before. But I dey feel say Bayern Munich go definitely win Flamingo. Now here we go end today's story on Synop Media Sports segment. I beg you go try make you join us for tomorrow updates as we go bring una the result of PSG versus Inter Miami, Flamingo versus Bayern Munich. Stay tuned with Synop Media Sports segment. Bye for now.